Engmawi sawi, CEO ke zeng enkawl turin chhiah hlawh hna chu i va thawk a nga maw? Aw ka nute, graduate lo tan te chuan hna van em hi thla tin cheng nuai hnih bakah insurance pawh a tel alawm, kar tawp leh holiday-ah pawh ka chawl theih dawn bawk a, ka van nei zawk ngawt asin. Mahse, Songa khan accident a tawh hnuah a rilru lam a khawih tel a niang, a khirhkhiapin a sual lutuk an tih kha. Chutia Gabby leh a nu tei khawla an inbiak mawlh mawlh lai chuan in hau thawm a hre ta. Mipa dang khum tawmpuiin video te i lo la pawh suih a, ka unaupa thinlung i ti nasin zahna chang i hre si lo. Mark chuan a lo ti chiam a, Hman tlak loh khatiang mipa kha tui in nge nei duh se i tih reng reng a, min duh bawk si a, then dan tur ka ngaihtuah ve mai a ngai a lawm, Dongi chuan a lo ti. Zan a chhan tur leh pawite hmel pawh chu a phu eih lo, a hmeltha teh reng nen a nun ruang hle mai, Gabby chuan a lo ti sap a, an thil sawite chu a sawngah pawh chuan lo hre ve vekin Chuti khawpa inthen duh te chu inhualna kha ti tawh pila ni mai alawm a lo ti ve ta phawng mai. Khai aw, zau hreng an a van ang ve le, tiin Gaby chuan Sawngah chu hmeltha a tih zawng tak mai a lo ni tlat a. Podigar te chu kovin Dongi chu an zawn chhuah tir nghal bawk. Lungawilo zetin a rak chhuak nasa rawng rawng hle. Hla deuhah chuan an va paih chhuak vawn vawn mai. Kawngpui thleng rawk kha an paih ula a tha tur ania maw le? Debbie chuan a lo ti ve sup. Tunge awm? tiin Sawngah chuan a lo au ta. Hello, Mister Sawng. Minawmpui thar tur ka nia. Nui tha chung hian a va ti lut nghal. Chutiang ka mamawh lo, a lo ti hmuk. Mahse, Mark chuan lo be vatin, Gaby mawi nih, ka unaupa kha chu ngaithu tak duh suh. Mahse, Nanny nih chu i duh tak tak ang maw? tiin a lo zawt nawn le. Buaina awm lo, enghma pawh ka thawk thei, massage pawh ka thiam lutuk, dawr pawh kan hawng nghe nghe sin, Gaby chuan a lo ti zung zung a. Mark pawh chu a lo phur khawp mai. Awmpui hotu ber Piwangi chuan Gaby chu a rum turah chuan a hruai a, a lo lianin a mawi hle. A van fai em em, kan inai pawhin a lian zawk a nih hi, a ti chul mai. Saw laiah sawn Mister Sawng a rum a awm a, a mamawh hunah che chuan i va kal vat thin dawn nia, tiin Piwangi chuan a hrilh. Chu lai hmunah chuan Awmpui dangte ang bawkin rei tak a awm peih a ring lo bur a ni. Mark pawh chuan a u hnenah chuan Gabby chu an mamawh em avangin an inah chuan awm tir ve phawt mai tur chuan a lo ngen ve mawlh mawlh a, a ma duh thu ngeiin a la chhuak vat mai ang tih zawngin a lo chhang. Chhun lamah chuan Mark chu office a kal leh a, Sawngake chu mali sak tur chuan Gabby chu a chak nghe nghe. Hmun tinah chuan Sawngah chu Gaby chuan a zawng kual ta chiam a, a hmu mai lo. In lah chu a lian ropui si. Chutah cctv atang chuan a lo en reng a ni tih chu a hrethiam ta. Rang lutuk tina Sawnga awmna room lam chu a han thleng chho nghal. Ani pawh chu a lo inring hman lo. Massage a hun e tih leh nawrsawn chu a rual nghal. Sawngah chuan a wheelchair chu a nawrsawn thei miah lo va, a battery a lo phawi sak hmang daih mai chu lo niin a thin a rem zual hle. A wheelchair ke hmang chuan in nawrsawn a tum leh a, a brake chu a lo rah beh sak leh chat bawk si. Criminal Law Article two three two ah chuan chutiang chuan in ziak a tiin a sawi zuah zuah mai. Gebila chuan a lo hlau der mai si lo va. A ke chu an en sak phawt a, engmah na leh thak pawh a lo hre miah lo chu lo niin, a hmeh vak vak pawh chuan engtin ngah chuan a awm lo. A nuam daih zawk ang chu na pawh engmah i hre thei dawn si lo va, Bibi chuan a ti ta ringawt a. Na hriat loh chu nuam mah se, ke zeng nih erawh chu a nuam bik hauh lo asin, Sawngah chuan a lo ti chuai raih. I la dam ta la lawm le, beiseina i la nei thei tihna a nih chu, Debbie chuan a lo ti leh a, an che tla vel chu CCTV atangin a makah chuan a office ah a lo thlir ve a, a tap ta zawih zawih mai. Tun tum chu awmpui an nei fuh dawn riau va hriain a lawm tak zet a ni. A u hianah chuan chanchin te ngaihvenin a va call a, mahse ani chuan a lo chhang tha duh lem lo. Debbie erawh lawmthu sawi nan nuaih khat a thawt nghal a, lawm tak a ni. An dawr thla thum hmuh chhuah daih a ni tlat. A nutei chu a va hrilh ve leh vat a, a lakah an fel thu te a sawi bawk. Mark chuan eitur kha lo eitir tha la, bonus ka pi leh dawn che nia a lo la ti zui. A lo hup rur lo khawp mai. Eitur a siam te chu a han chhawp chhuak a, a eng amah chu Sawng-a chuan a lo ei duh der lo. Ka ei ngai lo, ka ngai na lova a ti fai vek. Siam mah harsat nen i duh lo leh keimahn ka ei vek ang a ni mai lo tiin Gaby chuan a ei ta tuam tuam a, Mark-a pawh lo hawi in, I u in a ei duh si lova, lo ei ve mai rawh tiin a lo sawm vat a, dul hmul khar phuar chuan an ei dun a, an ei zo ta vek mai. Mark chuan a u ei duh zuang te chu a hrilh pah mawlh mawlh bawk a, thil ei tha sela a dam chak sawt pawh an be si a ni. Zingah pawh ka ril ṭam lo, tiin a ei siam te chu a ei duh lo leh a, ṭawngkam bung nghut nghutah a bia khuhin Debbie chu a ngai reng a, phur deuhin engkim chu a ti thei zel bawk si, a thinrim ve ngai lo em maw ni le, tiin Sawngah pawh chuan a thlir vung vung tawh mai a ni. A thil chhawp chu a ei chak reng a, mahse, ka duh lo, a lo ti ve lak lo tawh bawk si. Mark a lo haw chuan, A u in a ei duh leh lo tih a hriat chuan ei tur te chu a ei ve nghal ta tuam tuam a, tui a lo ti leh pek khawp mai. Sawngah pawh chuan a ruk tak chuan ei tur te chu a lo ui rilru ve hle, a melh ru ru tawh a, a kualah a ri ruk ruk bawk si. Mark kan lo pek ve a tum erawh chuan, Ka ei peih lo, tiin a room lam chu a pansan leh daih a. A u in chu a ei duh dan tur chuan ngaihtuah dun ta a, vil ṭam duh chuan Bibi chuan a hriak ta vang vang a. In leh vel te chu tifaiin a in la buai hle, mahse, ka ri la ṭam, ei tur ka duh, a ti duh chuang miah lo va. A lollipop fawh te chu a va fawh tir ve. Ani pawh chuan a lo hmam ve mai a, a ke bawk chu in massage sak leh in sawngah pawh a tawng duh tawh hle. A naupan laia a nu leh pa ten candy ei an phal loh thin lai te chu a sawi chhuak a, mahse chu thil chu kum sawma upa lai lo ni tawh in a lo expire daih tawh a, mark a lollipop dah that a lo ni. Gaby chuan a paih rang kher mai. Zanah chuan Sawngah chuan rilṭam deuhin a fridge chu a va hawng a, eitur a va zawng kual du du. Rice pack khat lo awm le tih lum ngai tih inziak hi a va dap fuh hlawl mai. A nui ṭha tawh. Phur lo zet chuan an ei chhin a, mahse, rin ai daih chuan a ei tui ta phian si a, a ei fai vek. Ral khat aṭangin Gaby-in riu vur vurin a lo la en thlak ru zui. A tuk atang chuan a ei duh zawng te chu fridge bangah chuan ziakin a lo tar vel. Awlsam deuh chuan Gaby pawh chuan a va siam sak zung zung a. A siam thiam em avang chuan chu inah chen tir ve reng pawh chu pawi a ti vak tawh lo va. A thawveng lutuk te pawh chuan a nuih a ti za deuh tlat zel. Mahse, beisei hauh lo in leng zia chengah an nei ta tlat mai a, Sawng a thian tha tak niin a insawi nghe nghe. A tawngkam velah chuan Sawng-a chu a ngei vak lo tih chu a hriat theih thung a, a chapo hmel bawk si. Gaby chuan a ngei zawng tak chu a ni nghal bur bawk a, khawn thluk tawp mai te chu a chak hial zawk. A hmel en chuan fel hmel tak a ni a, a tawngkam erawh chuan chem ta hriam tak a pai a nih kha maw le? a ti hial. A ngaih a tha chiah lo va, an tawng ngaihthlak ruk phet chu a va tum. Chutah Mark-a'n a lo khawl ve chiah bawk nen, Song-a study room lam pan chuan a tlan thla nghal.

Gaby thinrim chuan Ziachenga chu a tlawh thlu tawp. Sawnga kut chu a va chelh nghal bawk. Ehehe, nang awmpui mai mai khan kutte min thlak ngam a maw? Ziachenga na lo tih chuan mihring ve tho alawm kan ni, tiin Gaby chuan bodyguard pali lai mai chu a ko thla ta. Ziachenga chu a duhlo chung chu an zawn chhuak lui ta a. I nu nen min tithinrim khawp mai, i awmdan hi kan duh lo a nia, a pa in a lo tih chuan computer chu a hnek thla pawp a, room pawh chu a lo hnawk nuai bawk. Sawngah chu a lungawi lo tih a hriat hle a, Gaby pawh chu a ban leh ta thut mai. I hlawh bakah zangna dumna kan pe ang che, in hi chhuahsan vat vat rawh, a tih chuan, Zia cheng avang kha em ni? tiin Gaby chuan a sawt let. Amah a chhan vang khan thil tih dik loh neiin a inhre lo. Ziachengah kha thian tha lo tak a ni tih te chu a hrilh hrep bawk a, mahse Sawngah chuan chhuak tur chuan a lo hrilh zel. Hetiang mai mai hian beidawng chu nang aia dinhmun chhe zawk tam tak an awm asin, thawh tum la, bei ve ta che, nu leh pa nei lo, pawisa leh chianna in pawh nei lo, dam lo, Natna khuma mu enkawltu pawh nei lo te, va tam tak nei chunga fate enkawl ngai bawk si te, nang chu an ni lak chuan i lova nei lutuk, i thawh theih loh pawhin, i kal theih loh pawhin i kut kha hmang mai ta che, i thluak pawh a la tha vek a ni lawm ni? Tumah in hmuh sit tir bik suh, tiin Gaby chuan an khum pah chuan a zilh ta phiar phiar mai a. I duh tawk tawh em? tia Sawnghan a lo zawh chuan, Duh tawk e, ka bang nghal bawk e, tiin Gaby chuan a kut zung lai chu a an hmuh deuh kher bawk a, ma ka lo haw nen chuan an in tawk. Sawnghan a ban thu chu a lo hrilh a. Engah mah ngaiduh suh, Ziachenga nena an in hauh vang a nih kha, a lo ti zung zung. Engmah lo sawi ve suh, Sawngha chuan a lo ti vin chak. Debbie chu ka la tum, Mark a na lo dang zel si, a lo tra khum thul. Min kalsan chuan ka khup phian khawi lam mi a hawi leh tak ang, eitur tui tak tak min siam sak tu aw i awm tawh dawn lo vasin, ka unaupa chu kherh viau mahse i puihna tel lo chuan kan dam zo lo vang, a lo ti vak vak a, ngen tak te chuan a lo ngen, chutah Sunga pawh chu innawihtuah harh ta deuhin A unaupa in a hmangaih a a duat thin zia te a hre chhuak thar leh uar uar a, amah ringawt buaipui a in hmangaih thei niin a in hre bik lo. Gabby hnenah pawh Mark a ngenna avang chuan ngaihdam te chu a an dil ve sup a, mahse a ni erawh chu a thinrim tluang lak lo. Million khat pawisa a thawn ta ringawt a, chutah zet chuan Gabby pawh chu a lungawi leh nghal vek. A khat tawkah thawn zel a la tiam zui phei chu a inhuam thuk sawt leh tawh khawp mai. Ka thinrim ve zuai a nih kha, tunah chuan in duh zawng tak siam turin cho ka lam chu kan pan leh phut mai ange aw, tiin a tlankawi leh zawr zawr tawh. A nau chuan an company enkawl chhunzawm tawh turin a u chu a nawr ta a, a nu leh pa leh board member te pawh a lakah chuan an thla a muang lo tih a hriat avang leh engkim a ngaihtuan a senga puitu a nih tho bawk si avang chuan in ringtawk taka a nihna ngai luah leh tur chuan a duhpui hle. Hruaitu nih reng te chu amah chuan a zo lovin a ning hle tawh zawk a, a tuihna zawng pawh a ni lo hrim hrim. Chutih laiin Gaby fianpui nen a lo tlan let leh a, mi pakhat Moha-ia inti a lo kal leh tawh thu a rawn hrilh a, a mang an hmel hle. Mahse, chu pa chu. Sawng a doctor amah enkawltu bik a lo ni a, Gabriela chuan buaina a siam leh hlauin Chemlian chuan a lo tin deuh run reng bawk a. Mister deuh em ni? Enga tinge min en kur reng a? Doctor chuan a lo ti hial. Songa chuan Gaby-in a enkawl thin dan mak leh nuihzat thlak deuh deuh te chu a lo hrilh ve thung a. Zeng ang pawhin min enkawl ngai lo. Mihring pangngai angin min enkawl tawp mai a ni, a tih chuan an vai chuan an nui ho dar dar. Mak tak maiin a ke pawh chuan that lam a lo pan chak hle bawk a, Lucky-na chuan a la kal leh theih ngei pawh an beisei hle. Car accident an tawh chhan pawh kha misual tur te emaw inrawlh vang niin tu tih nge, engvang nge tih erawh chu an la hre chhuak thei lo. Gaby chuan Songa tih hlim dan tur chu a ngaihtuah char char a, Amusement Park ah te a hruai ta ringawt mai. Naupang tam tak lo awmin an infiam a, an ri luih luih. Chung zingah naupang pakhat chuan a ice cream ken lai chu Songa malah chuan a lo ti tla palh a, a ui lutuk chu a tap chiam ringawt. A nu chuan a lo hruai sawn vat a. Hnathawkte puihna nen an inrawl kual vel a, a tawp a tawp ah chuan an inzil leh ngei ngei thin. Naupang ho lah chuan a wheel chair ah a thut ve chak in an lo dil luih luih leh nghal a, chu chuan mi in an nuih zat ah an hmu hliam tlat ang a, a ngaihna thinlung te chu a thlak tir ve tan ta a, inrin tawkna te pawh a nei ve leh tan ta deuh. Sakawr kual theia te chuan Libby nen chuan an chuang dun a an titi pah bawk a, nuam an tiin an nui deuh reng mai. Gabby chuan huanah te hruaiin pangpar leh thlai te a phunpui a, amah chuan phun ve thei lo mah se a mamawh te chu a lo kentir ve thung a, Hun nawi miah lovin Sunga pawh chuan a lo thutpui ve char char tho. An han in chhaihfiam leh rih thin. An inkar pawh chuan that lam a pan tawh viau niin a lang. Chutiah hlim taka an infiam lai chuan ruah a lo sur ta thut mai. Debbie chuan Sunga chu inchhungah nawr luh vat a tum a, Jack a lo la tla zui. A hlau lutuk chuan Sunga mala a thut pahin a kuah bet ta reng mai a. An huh tam hma chuan inchhung lamah chuan an inkhalh lut zui ta ni. Chunga chu a nuih a za deuh a, Ngibi erawh chu a zak ang reng hle. I huh hluam sia, in thlak vat vat rawh, i hriselna pan bawk si, i dam lo pal ange, tih chuan a chin ang, Mah ka awm loh hi ka inthlak thei lovang, a lo ti nuah nuah. I khua sik pha nia aw, tiin Gaby pawh chu zan a lo neih meuh chuan a au ring tawh hle. Ruah lah chu a sur reng bawk si nen. Doctor chu an han call a, a lo zin daih bawk si. Enkawl dan tur doctor in a lo hrilh ang khan tui vawt ta a va hruk a thum a, an lai dun ang reng hle. Doctor pawh chuan a ngaihtuah deuh a, a zirna atang chuan rang takin a lo tlan haw ve nghal. Ziachenga leh Dungi te an lo leng lut ve nawlh mai. Mark khan kawngka a lo khar theih nghil chu lo niin, Ziachenga chuan, Dungi nen in inthen i tuar lutuk a nih kha, mahse hei i tih theih lo ka ti thei bik dawn a nih hmel, a lo ti deuh kher a. Tuman an lo chhan loh takah chuan, Ziachenga leh kei hi ni thum hnuah kan inhual dawn a, chutah lo kal ve tur chuan kan lo sawm cheu a nih hi. Dongi chuan a lo ti ve le. Gaby chuan chhan let ve sak sak chu a rau chak hle a, mahse Sawngah chuan, Kan lo kal dawn nia, tiin a lo chhang ta si a. Sawmna card chu Gaby chuan laksak a tum a, Ziachengah khan chhuatah a lo paih deuh kher. Nang awmpui mai mai lah hi hmun dangah i thawk duh zawk lo vem ni? Nang pawh hetiang awmpui hi thlak rawh, a nih loh chuan i thluak a buai tulh tulh ang. Ziachenga chuan a lo ti leh. An tawng thei em avang chuan chhangbuai tam peih lovin bodyguard te bawk chu Gaby chuan kovin an pahnih chuan a paih chhuah tir nawn leh ta a. Sawngah chuan chaw pawh ei tha tawh hle a. Gaby chuan. Thang a nih kha, engatinge an sawmna che kha i pawm? tiin a hau ve thung. Hetianga ka awmna chhan hi chhui chhuah ka duh a ni. Mi tam tak an lo pungkhawm dawn a, chung zingah chuan an lo awm mial mai thei asin, tiin a lo chhang. Mark leh Gibby te chuan venhim an tum ruh khawp mai. Basement te chu an hawng dun vel. Present tur chu an ngaihtuah fel ta niin a lang a, kar hnungah chuan Sawngate nen an pathum chuan an thu ho ta thap mai. Inhualna an neihna tur hmun an va thlen chuan sawmbik tam tak an lo awm tawh a, a bial nuhlui pasal hual neihna tura a lo kal chu mak an tiin a sak lo em maw ni le? Thenkhat chuan an lo ti hial a, mahse Mark chuan, Ka pa in inhual tura a tih luih vang mai mai a, inhual an nih hi Vawikhat pawh inkaih pawh an inkai ngai eih lo, a lo ti ve ngat. A nih chuan Gaby kha a hmeichhe kaih hmasak ber chu a lo nih hmel ta riau mai. In chhung lamah Ziachenga leh Dawngite erawh chu an lo hlim dun khawp mai. Sawngah tih za nan leh ke zeng a ni tak tak em tih finfiah nan step lawn kai ngai kher chu an lo thlang bawk a. An duh ber chu sunga tih hreawm chu a ni ber awm e. Mahse, Bathlar an va chhuah chuan mi zawng zawng chu kawt zawlah chuan an lo la awm vek a, tumah inchhungah chuan an lo lut lo. Pawnah chuan va chhuakin, Programme tan a ni dawn a, lo lut tawh u la, tiin an va sawm nghal. Step a tam lutuk a, kan lo lut ve thei lo a ni, Gaby leh Mark-a te chuan an lo ti a. Dik tak chuan Ziacheng-a hian sunga hi Ti seng tak tak ni lova a ngai tlat a, mite pawh chuan chutia sawm ve si, nawr chhohna tur pawh siam sak lova an sawm kher chu an dem ve hle niin a lang a, lo chawi chho ve mai ula zia chengan a lo tih pawhin. Ka ban rek ka ti na lawm, ka kawng ka herh thut a, tiin chhuan lam an lo siam zut zut a, In nupa kha an lo zawn chho mai rawh u an la ti zui. Kan chawi zo lo vang an lo ti la in, In thian tha ber a ni lawm ni, a tan chuan in huam ve u la mu le an lo ti leh zel a. Mi te pawh chuan Sawngha nupui tur chu zia chengah chuan a chuhpui ang a an ngaih te chu an hlau leh hnuhnawh a, huphur deuh chung chuan an pahnih chuan Sawngha chu an zawn chho ta nge nge ni. an chau hnawk mai, midang te pawh chu an lo lut ve ta sup sup a. Mark chu toilet ah chuan a va kal lawk a, chumi hlan chuan Gabby chuan ei tur te a lo ei tuam tuam. Ziachenga chuan, Thian kan nih na ang in eng emaw tal chu dawhsan ah sawn va chhuak in min va sawi sak ve la mawle. Ka hnih khat lek pawh a tawk ang, a lo tih chuan Gaby chu nawrsawn tur chuan a lo la phut zui. Hetiang hmunah te chuan nu leh pa ten emaw chhung ten thusawiina hun te chuan nei thin alawm duh leh keimah zawk hi i chhungte erawh chuan ka lo ding mai dawn em ni? Gaby chuan a lo ti pek a, Sungah chu a lo nui kur kur. An lo kal lo a ni ve mai alawm. Ziachengan a tih chuan, I nin hual neih hi a zahthlak em alawm, an lo kal pe lo a niang chu. A nupui hual neih sak te han tum reng reng a lak tlak loh lutuk. Gaby chuan a lo ti ve hlak a, Chutah bathroom chu a lo la puak zui. Bal zetin Mark-a chu a lo tlan chhuak a, Min pui teh u, tiin a rawn tlan kual ta pup pup mai. Tumah chuan an lo hnaih duh si lo va, an vai mai chuan an tlan chhiatsan zel. A tawpa tawpah Ziachenga chu a va bawhtlu ta pawp mai le. A ni chu a lo luak nghal zawih zawih. Hei hi ka gift pek tur che a nih hi, Mark chuan a la ti zui a. Ani pawh chu a uak tuar tuar tho. A unaupa tan chuan engmah tih hria nei lo. Karah erawh chuan an inphur haw leh ta tho va, an hnar an hup khum char char tawp mai a ni. Khatiang lo deuh hlek pawh khan chet lak dan chu a awm ve tho ang maw le tiin Sawngah chuan a lo hau pah. Hospital-a kal nghal tur chuan an hrilh tawp. Thinrim zeta Ziachengah lo kal chuan Gaby chu a lo tap vak vak a, Min thihsan suh aw, tiin Sawngah chu nikhaw hre lova mu reng ang chuan a lo hre la. A nau mawl zet avang khan keimah hi nikhaw hre lo chuan ka awm zawk a nih hi, a mahtir vek hi a ni, tiin Ziachengah chuan thil thlen dan chu Police a lo hruai hnenah chuan a hrilh zui leh nghal bawrh bawrh a. Gaby chu lo isui fihlim ve char char in, Sawngah pawh chu a lo na der nasa mai. Ziachinga lah a thin a rem telh telh bawk si. Sawnga lo nui put put chu a va hmu zui. Gaby la in, Amah hian an inneihna ah khan a sawm te te a, ti hian dam lovin a tuar tu zawk a ni a, a lo mawh pu daih bawk si. tiin a lo chah khum leh tau tawh. Chutah meuh chuan police pa pawh chuan thian tha tak in nih thin kha, hotel bathroom leh a chheh velah lah cctv a awm bawk si lo va, engmah finfiahna kan nei lo a ni, a lo ti ta ngei ngei a, Ziachengah pawhin tih vak ngaihna a hre tawh lo. Doctor lo lutin, Accident a tawh hnuah a hriselna hi a pan zual a, eng thil mah a nih hian a ti thei lo tawp ang, a lo ti ve leh bawk si. Ni e, eng pawh ni se i thianpa hi a lo dam thuai thuai theih nan lo tawngtai pui tawp phawt mai rawh, Police chuan a lo ti ta tawp a. Ziacheng a duh lo chung chu an hruai haw lui ta ni. An lem chanah chuan hnehna an chang ta a, hlim leh thaw veng takin an awm ve dawn chiah tihah Sawnga pa a lo lang ve hlawl. Ziachengah te chhungkua nen chuan inbe tha hlein sum dawnah pawh thawk ho thin an lo ni a, chutiang thovin Dawngite chhungkua nen pawh an inhnaih hle. Chutia an inhualna par tih an va tibuai chu tha a tih loh thu leh a ngaihdan a pelh hleu thu te sawiin a lo hau nghal bawrh bawrh. Anmahni kha a thiam lo leh mi phatsantu zawk chu an nih kha ngaihdam chu ka dil loh nasa khawp ang sawngan a lo ti ve tlat bawk si. Maka hi hla tang che, i ti khaw loh zo vek dawn. Nang lah hetiang hian beiti dawng em em i ni awm zo tawh a, a ni chauh hi kan chhungkawi nghah na ni tawh, en tawn tlak loh lutuk, a pa in a lo tih leh tak hre pah chuan. Gaby chuan Sawngah chu a lo khawngaih hle a, zai zir hmang chauh chuan Sawngah pa chu a lo be lui chiam mai. A ngaihna an hre lo tlang hle, he nu hi tunge ni? a pa in a tih chuan Tawng thei lo, Sunga te awmpui a nih kha, tiin Doctor chuan a lo chhan khalh zung zung a, dawt a lo sawi tawp. Gaby chuan lo ti buai zel in an chhuahsan ta thuai a, Mai mai a, mi zah pahna nei loh lutuk mai, Gaby chuan a ti zui hlak. Sunga erawh chu a lo lawm ru hle, lem a chang der vel mai mai a ni reng si a, mak tak mai in a hmu hmeltha ta riau bawk. An haw dawn chuan bazar ah kalin chawhmeh te an lei haw a. Bawmken tir sauh sauh in a thil dei te chu a pawm tir tun tawh mai. Gaby ei tur ngai na te em em chu a lo awm tawh si lo va, a ei chak bawk si, a tap lo chauh a ni. Sawngah chuan hnem a tum ve ngial a. Biscuit pakhat chu an lei ta nge nge. Sawng a chak lo chung chu ei luih tir ve a tum hman a, mahse, amah chuan a ei hmasa. Tui a lo ti lo lutuk. Sunga chuan a thi lei chu chhak mai tur a hrilhin a kut chu a dawh ta ringawt a, a ni pawh chuan a chhak ve tawp. In en vung vungin an inmuah a hman tep. Surprise! tiin doctor a lo lang thut. Phu zukin Gaby a ding hluai. Ka birthday a nia, Mohan chuan a lo ti fiam a, thingpui ka va siam lawk ange, tiin Gaby chu choka lamah chuan a tlan phei nghal. Eng a ti nge a, thil sualin lo ti em ni? Doctor in a tih chuan sual chu tual thah a ni, tiin Sawngah chuan a lo chhang hmuk a. Doctor phawk lutuk chu a haw zawk hle. Sunga birthday lo niin chumi ni ber kher chu Ziachenga khan nupui hual neih nan a lo hmang duah lo ni. Gaby chuan sual a ti thar hle. Doctor erawh fel a ti hle thung. An pathum chuan hlim takin Sunga piancham chu an lawmho ta a. Mark pawh video call chuan an be pah bawk. A tel lova birthday an lo lawm bik chu a thik in a lo ti tau der pah. A ni zung damdawi in lamah a lo la uih tluang zel a nih hmel. Chu zan ber kher chuan Sunga chu a hlim khawp mai. Chutianga a piancham ngaihhlutpuitu a nei avang chuan nuam a tizual a ni. Darsawm pahnih a ri tep tawh a, Sunga chu pawnah a hruai chhuakin a piancham pual chuan Gaby chuan hal mawite a lo hal sak ve ngei a. Ho lam viau angin lang mah se, Sunga chu a lo lawm thiamin a luang liam zawih zawih hi a ni ber a. Engmah sawi lova a en tak ring avang chuan a ngaina lo emaw tiin an lo hlauthawng hman hle. Mahse, a lawmzia te a lo sawi ve chul. Fire fighter te lo lang thutin kang mei a chhuak emaw tiin an lo ṭhelh meh sak daih leh nghal a, Sawngah chuan a lo ui hle. Class hrih union-a Gaby chu a kal daih avangin Sawngah pawh chu amah chauhin damdawi inah chuan a va incheck kap leh a, Rin aiin hma a lo sawn daih. Baby-in nitina a massage thinna rah kha a lo lang chhuak tan dawn a ang riau mai. Regular taka exercise a lak loh chuan. Regular taka exercise a lak chuan a that chhuah leh thuai an beisei thu doctor chuan a lo hrilh nghe nghe e. Duhaiin Gaby chuan zuaiin tam ta tlat mai a, Mark-a chuan khap a tum pawhin, Enge mawn le, zanin chauhte chu a lo ti ve khang lang leh nghal. Mahse, sawngah a lo thlen takah chuan an vai chuan an ngawi ṭhiap a. Evergreen Group President a ni tih an hriat hnu phei chuan Mark an tizualin an zah hle. Tunge ni, i va che lo reuh ve a, ka hmuh hnui ang hle mai. I wheelchair-ah chuan ka lo ṭhu ve lawk teh ang a. tiin Gaby chuan a lo thlek luk luk a. A thiante chuan an lo chel, an pawt let vak vak a, mahse Sawngah chuan a malah chuan a lo pawt thu ta. Kan haw phawt mai ange, saw saw ka kar a nih saw, chak deuhin tlan rawh aw tih pahin Sawngah awm chu a an hmet ringawt a. Aah, khawnge Batawn kha? a ti nung nung mai. A rawi tawh si a, ka va haw pui mai ange, tiin Sawngah chuan a haw pui ta ringawt a. An inneih tawh tihna em ni? tiin midang te chuan phawk hru mai. Ka hre hauh lo mai, tiin Mark chuan a lo chhang tak nain a hlim ru hle. Ruharp ka ngai che, tiin haw kawngah chuan Gaby chu a ṭawng a ṭawng a, Tunge chu chu? Sawnghan a lo ti hmuk. Kan uite a nia, ka naupan lai chuan kan school kalte hi min zui tlat zel a, min vengtu ber a ni. Mahse, a thi daih tawh a, tiin Gaby chu a ṭap zui ta chiam mai a, Sawngha chuan nui a lo sa deuh, a lo kuah vat, keima'n ka venghim zel tawh dawn che alawm, tiin a hrilh ve nghe nghe. Zinga a han harh chuan a kawr te chu a lo inthlak vek si. Gaby chu a ṭe nasa mai. Sawngah chu a zuk chhuah chhal nghal. Mahse ni chuan an humpui nu in a kawr chu a thlak sak thu a lo hrilh. Ka in ngai lo va, ka rui lutuk a niang. Thil ṭha lo ti te ka nei em le? Ka hre mumal tawh bawk si lo va, Gaby in a tih chuan. Bik ial aw, ui tih vel te i sawi chiang mai, a lo ti. Ui ka nei ngai lo hrim hrim alawm, a va mak ve. Gaby chuan a lo ti huh a. A nih chuan vawi khat mah rui ve tawh suh, a nih loh chuan a pawi tawh viau ang. Engtin nge ka awm? Min duh thawih sawi a. Aw le, ka rui tawh ngai miah lovang ka tiam a che. Sawng a tih ngaihna hre lo chuan kalsan a tum. Min ban lo hram rawh aw, eng lo a nia, ka hmangaih che tih chu ka hria a, mahse, boss a ni bawk sia, a rim lo a ni. Theihnghilh daih ila chuan ka intawh ngai miah lo vang. Sunga pawh chuan a ban zui ta bik lo. Nikhat chu Gaby chuan bawm a dawng nawlh mai. A biscuit duh deuh ang kha lo ni. Sunga chuan a chahsak chu lo niin a lawm lutuk chuan a lo kuah tawp. Chumi ni chang phei chuan Gaby chuan Sunga chu a ngaihtuah veng veng thin a. Mahse, awmpui mai a ni a, phuin a inhre thlawt lo a ni. Debbie chuan thaw a hun tawh a nia tiin Sawngha chu a lo au a, a ni pawh khum atang chuan a tho ve mai. A ke hmang chuan a ding thei ta hlauh mai a, ding mai ni lovin a kal thei hial bawk. Debbie pawh chuan lo hmuhin hlim em em hian kuah tumin a lo tlan a. A pangpar ken lai fawr dawr khawp chuan a inchhuih palh a, a tlu tur chu Sawngha chuan lo kuahin an tlu dun ta tho va, an la inmuah fuh zui. Sawngah pawh chu a tho chhuak thei lawk lo. Gabriela chu sak em em in a room ah chuan a tlan lut a, a va in lukhup ringawt. Mahse a hlim ru veng veng thung si. A nute chu call in Sawnga nena an in kiss chung chang te chu a va hrilh ve a, tihpal te chu ho emai, ani phei chuan eng a tan mah ngai lovang, theihnghilh daih rawh. A lo ti awlsam e. Mahse, mi a fuh vawi khatna a nih avangin Gaby chuan a theihnghilh thei mai si lo. A ban mai ang tih te chu a hlau hle. Sawngah lah chuan ngaihdam te lo dilin a first kiss ve tho a lo nih thu chu a sawi a. Chutah miau chuan Gaby chu insum zo tawh lovin Sawngah chu a lo muah nawn ve leh ta sak mai. An induhrukna a lo rei ve tawh bawk nen an inthupseng tawh lo a ni ber. Laih erawh chu an la lai dun ve hle. Ngaihzawng tak tak nei ngai lo ve ve kha an ni miau va, Sunga pawh a theh ang ang chuan a ding a, kal ve zel chu a duh. Mark pawhin thu thar a rawn nei ve chiah bawk. Car-ah sutu che kha kan hre chhuak tawh a, Ziachinga tihtir a lo ni. Kan project proposal pawh tunah hian min ruksak an tum mek bawk a nia, tiin a lo hrilh. A u ding thei ta a lo hmuh hnu phei chuan insum zo lovin a rap chhuak ta hawm hawm mai. An unau chuan hlim takin an inkuah vawng vawng bawk. Chutah phagar chhuahin a rilru lam la chiang lo ang leh la dam tha lo ang chuan a lang chhunzawm leh zel a. Ziachenga pawhin a ke a dam leh tawh tih chu a hre miah lo. Proposal pawh chu rukchhuah theih dan tur chu an ngaihtuah char char bawk. Chunga taksa dinhmun pawh chuan that lam pan chho zelin company-a chuan amah ngeiin a lo let leh thei ta. Ziachenga'n a office atanga USB pen drive lak a lo tum lai chiah chu an va phawk ta. Police ho a lo hruai tel bawk. An man chhan tur ber chu Sawngah thah tir a tum vang kha niin an thangkamah chuan a awk ta tih Ziachengah pawh chuan a inhrethiam ta chiah a, a thin a rim hle. Amah aia Sawngah dinhmun a that zawk avang khan a lo thik hle thin chu lo niin Cemtia vih a lo tum leh hram. Mahse, Gabby chuan a lo tlawh thlu tawp. Tunge ka pasal tih na tum che u, a lo ti chher chhuai mai. Sungah erawh chu a lo hlim hle thung. Ka pasal a tih vang kha a ni ber. Midang zawng chuan office chu an chhuahsan ta diak a. Chutah Sunga chuan, Kun khan deuh hian thil zawh duh che ka nei. Ka bial nui ni duh em? tiin a sawt thut. Gabby chuan, Bial nu chauh ni lovin ka pasala tan pawh ka duh che, a lo ti hmiah mai. Mark leh Doctor te chuan thil thli tla lo chauhin Sawngha leh Gabby te thu dun paha thil an ei dun vel te chu an lo thlir deuh deuh a, Nutei pawh chu an zingah chuan a lo tel ve. Tu dang mah ngaih tawh lovin hlim takin kum thar chu an lawmho ta ni. Awle, ka tih zawng kha tun tum drama chu a lo ni leh ta a, drama thar hmuhnawm tak nen ka lo kir leh vat dawn nia.